Olivier na vun kai taw law panga hrawng si cun ka vun thawk lai i tuni cu theihtlei deuh pawl le biapimi pawl sharing si lai. Hawi le caah theih biapimi pawl tlawmpal Siaring ka vun tuah lai i rak kai ulaw keimah hi voi ah public ah ka Facebook hi ka vun tuah ta lai maw? Facebook hi Keimah hi public ah ka vun tuah lai mi cu cun "Hello rakai ulaw tucu tuni cu nawlaih saring tlawmpal te ka vun tuah lai i cucu a herhmi le a duhmi ca a si." Amah belte kan duhning le kan herhning cio kha a lo lo i kan theihnak cio zong kha aa canh lo caah khan a cheu caah cun zeihmanh lo si kho men a cheu caah cun ṭhihnem ngaimi si khawh caah khan atu ni cu nawlei siaring lawnglawng ka si lai thil dang aa tel lai lo. Caan ka vun neih chung te si lai. Zanlei sengtu ka hmanh si le cu niu le thil dang ka rak chim lai. Nihin cu nawlei siaring Keimah nih a herh rua ti ka ruahmi pawl le ka sia a herhmi hi tu ka chim bantuk in zapi hi kan theihnak le kan ruahnak kha a canh lo caah khan zapi caah cun ṭhahnem lo kho men nan. Pakhatnak ah knowledge sharing ti tikah a ram nih a ngeihmi thil pawl kha tahchunhnak ah Kawlram ahcun ni le thla kan ṭial tikah Ani kha hmai ah kan chiah. Ani kha hmai ah kan chiah i a thla kha lai ah kan chiah, a kum kha hnulei ah kan chiah. Mukha date format a si i date and time format zong khi Kawlram le US hman ning a dang. Khatete kha nawl le sharing kha ka vun tuah. A ruang cu kan umnak ram cio nih a ngaih tikah kan ni le kan caan pawl zong kha i theihpiak awk a har. Kan hman ning formula pawl kha a biapi te ka ruat cah khan caan tawi te tu ka lak lai i. I pakhatnak ah maka kha zaruan da ka chim du ka ti ah cu ani thla te hna kan tial tikah Kawlram lei kha an i palh lamang. I US a ummi kan si tikah US ni thla in kan chim. A kih lum zong ma ṭhiamṭhiam. A pawh kan chim. Na pakhatnak ah Mah dih hnuah tuni i ka chim dingmi cu Google Translate ah Laica kha tulio dothlennak he pehtlai in ralhrang pawl le a dang pawl nih translate an tuah khawh lonak dingah a hmanning tlawmpal cu dih hnuah kan Laica ṭhi fonh hmanning kha tlawmpal kan vun langhter lai. Pakhatnak ah ni le thla, ni le thla he poi ngai Hi USA ahcun a thla kha kan hman hmasa, a thla kha hmai ah kan che tu khi Okot a si ziru aih. Okot ni hlei li si cun ziru aih. 1424 tiah kan tial. Kha tikah uh, Kawlram lei nih cun uh, one four zero eight tian tial kan hnu lei ah khan zero eight zero seven two four ka ti i a liam cia thla pe na phot cang cu tiah an ki ti ka chim duh mi cu ni le thla kan hman ning kha adan ruang ah khan ta chun nak ah zero one zero two two four si cun january ni hni tinak se sihmanhsehlaw kawlram ah cun february ni khat tikhin a kal. Aa dang ngaingai. Cucaah cun US ahcun a thla kha hmai ah kan ṭial i a ni kha a lai ah a kum kha hnu lei ah Kawlram ahcun a thla kha hmai lei ah aa a ni kha hmai lei an ṭial i a thla kha a lai ah a kum kha hnu ah okay ka vun nawr ṭhan lakin kaltak hna lai. USA ahcun ni thla kan rel tikah a thla kha a hmai bik ah kan ṭial, a ni kha a lai ah a kum kha hnulei bik ah Kawlram ahcun a ni kha hmailei ah a thla kha a lai ah a kum kha hnulei si tikah aa let ma ca cun a kan post mi pawl kha a ni le thla le a luan ciami si tiah a kan timi kha kan umnak ram a lolo ca si pakhatnak a pahnihnak ah temperature a kih lum a kih lum zong kha kawlram ahcun cn man i centigrade

puanh aih lawnglawng khin centigrade one a phan. Tahchunhnak ah, Fahrenheit pahra si cun centigrade cun minus tam tuk cang. Hi cu cacun khuasik te hna US a ki ke kik lo ti kan chim tikah zapi tu tiang kan i al tawnmi cu si si ti cun Fahrenheit le centigrade kha an thei lo tikah khan a lambar lawng khan an dawi tikah khan aa luai peng. Cucacun USA ahcun pakhatnak ah a kihlum temperature format kan hmanmi khi zawtfah tahnak zongah a kihlum a leng a chung tahnak zong F kan hmanmi cucu Fahrenheit a si i Fahrenheit 33 point lawnglawng ah khin centigrade 1 a si. Fahrenheit 33 a tanglei paohpaoh cu centigrade i uh, minus kha si. Cun a lam a hlat a tuaisau kan tahnak zongah khin aa lengh kan ting hama Mizuur ma singa makhi zongah khin US acun mail in kan hman mail per hour ta cun na Malaysia rong sin kilometer si kilometer le mail te hna cu aa hlat ngai ve hoi cu cuca cun ta chun naka mengkhat cu USC mengkhat cu kilometer cun a za le sawmruk a si. A va dang ngai. Cucacun kilometer i uh, za le sawmriat hrawng tlikmi khi cu US cun a tlawm te hoi. Malaysia zongah ma ṭhiamṭhiam. Cucacun US le uh, Asian pawl kan hman ning aa danmi te kha kha nih kan thil tampi don khan tu a si caah khan a hlei in tlawmpal uh, ka vun langhter duh. Kha kong khan i, i alnak tete um ta china motor mak mi speed cu Malaysia i kilometer za le som re tro an mok mi khi US ah cun som ria ti kan mok mi mail khi a tuk i kan motor odometer timi kan motor hmai ka i a meter bok hrim hrim khi US ah cun a dang an bunh i mail kha a leng an chiah Japan sarce cu zong zu etian sarmi cu US sain ama odometer motor a hmai vai kilometer a laknak khi US ca cun mail kha a leng a um i kilometer kha chung a um. Malaysia si cun kilometer kha a leng a um. Cuca cun US a motor kan mong i somret kan lamhmi khi Malaysia cun kilometer za le kul si. Khati ti bantuk khan aa dangmi tete. Atu ka chimmi cu pakhatnak ah ni le thla kan rel ning US ahcun a thla kha hmai bik ah kan ṭial. Cucu kha khati ning i ṭial lo cun a nga lo. Kawlram ahcun a ni kha hmai lei an ṭial. Cun US ahcun a kihlum kan tah tikah Ngandam lo zong si zongah F kan hman i F cu far in hei si si a si. Kawlram lei cun CN hman i Sintigrade si si a si. Cun motor speed te pawl kan hman zongah US ahcun mail in mail per hour si i aa Malaysia hrawng ahkan cun mail per kilometer si. Okay, a si cun a pahnihnak next step ahcun Atu lio kan ram dothlennak he pehtlai Chin he translate he pehtlai in Laica kan ṭialmi kha Kawl media le ralhrang nih copy in translate an tuah khawh ca khan ṭih a nung i a sei vun sami ca si mu tu vun chim dingmi khi cu a biapi ngai vemi si. Ka hawipa nih a ka siarh caah a ka pekmi si i micu cu siarhmi kha kei nih khan ka vun tuahpiakmi si i a ka siarhtu pa kha cu ka hei chim duh lem lai lo i chim loin vawm ko seh law cucu zeidah si ti cun atu kan dothlennak he pehtlai in laica in zeimaw zeimaw kan ṭialmi kha kawl media le ralhrang nih copy in hakha ca kha translate a ngah tikah khan translate an tuah tikah translate tuah khawh lo ding in lam a um i cucu zeidah si ti cun atu i ka vei ka vun langhtermi kha si Thawmngia le ka vun langhtermi kha si. Ah, A khi number four ca hman khawh a si. A khi four ca hman khawh a si i cu dih hnu ahcun ah, number one khi I khin hman. A fawinak I kha one in ṭial. E kha fawn ṭial i o kha zirun ṭial i G kha number pakua ṭial ahcun makhakha translate aa tuah kho lomi si. Makhakha ka hawipa nih a ka siaherh ca khan zapi nih theih awkah a ṭha ko rua ti ka ruah ca khan ka vun tuahmi si i ka vun nor ṭhan lai. Tomnial ah khan fiang tein ka langhter ko i

Laica kan ṭialmi kha kukal ṭhanselet nih ṭhanselet a tuah khawh lo ding ahcun A kha number phone ṭial i E kha one in ṭial i O kha zero zero in ṭial i G kha number 9 hman ahcun Google nih translate a tuah kho lai lo. Makhakha atu i a tuzan lei sharing tuah ka duhmi si. Makhakha ka hawipa nih a ka share ca khan tomnial ah khan fiang tein vun zoh khawh si translate hman ning kha a biapi ngai ve tiah ka ruah ca khan sharing tuah ka vun duhmi si. Hi pakhatnak ah Laica in kan ṭialmi kha ralhrang le mirang pawl Kawl pawl nih translate tuah khawh lo ding ahcun A kan ṭial tawnmi kha AI ah khan number four kan chiahpiak lai. Cun I zawn ah khan I kan timi E zawn ah khan number one kan hman lai au zawn ah khan zero kan hman lai tu dih hnu ah g zawn ah khan number pakua a picture kha ka vun philh i ka hin a lang kho men le lo vei hi a green screen ka hman i okay ma ti kha picture ka vun kawl ta la ma di hnu ah a vei hman ning kha kan vun zoh than hna la zei um, keyboard hman ning kha e, atu i ka vun chim mi kha A biapi ngaingai. Le huachet an ti. Ralkap pawl nih le vei nih cun an i ngeih ko lai. Kan ralkap pawl zong nih cun a si na ti khan a biapimi cu zei di si ti cun kha bantuk hngalh lomi lambar tete kha ralhrang lei nih rel khawh lo ding kha a biapi ngai. Macah khan. Ok, ka han ka vun hmuh cang ah picture kha azuk kha ka vun langhter lai maw ka han azuk kha ka vun lak lai ka vun langhter lai maw cucun next next step ah kan kal ah azuk kha ka vun thlau lengmang i koi ka dah si ti ahcun ok ka chung ah hin um cang lai ka vun langhter ta lai maw Maka khan a lang lai i vun zoh u law number A khi A zawn ah khin number pali kan ṭial lai. Cu dih hnuah I zawn ah khin number one kan ṭial piak lai. Cu dih hnuah a u zawn ah khin ziru kan hman lai. Cu dih hnuah nambar G zawn ah khin pakua kan hman lai. Khikhi lungli khi kan cawhrup ahcun thanselet an tuah kho ti lai lo. Thanselet an tuah khawh lo ahkhan cun aa kan post mi ka him deuh la ka hen hi khungio muici in khungio muici cu blue colour kha mu khungio muici blue colour in a equal to 4 1 uh, equal to i e la 1 kha mu i la 1 kha cun au equal to 0 g equal to nine ka khan fiang tein ka ṭial ko kham ma khakha kan laica i kan ṭialmi hi cu tlawmpal te ralhrang media zong nih i copy hna la seh translate in tuah kho hna la seh ti kan duh cun mati khan man kha a hau lai ma khakha atu i ka vun chim duhmi vun si seh law si ahcun mi ka vun hai ta rih le. Ok, si cun ka han kan kal cang hna lai tu cu. Siri seh, tlawmpal tema kha cu. Vaya, atu kha kan vun i cinken me cinken lo dik. Uh, a formula kha AI ah khan fo kan hman lai. Cun E kan timi I i hmunhma zawn ah khan number one kan hman lai au cafang kan timi zawn ah khan zero kan hman lai i g cafang zawn ah khan nine kan hman lai okay si cun keyboard kong ah kan kal cang hna lai keyboard e atu ah hin keyboard man ning ke lai caan thi thi cafang de mi kan nei keima zong nih rak ka rak thiam lo ka rak hman bel lo ca khan i computer ahcun keimah nih ka rak tuah belmi kha mi computer thi ca fang fawi te aa dehmi hman ning kha computer ah ka tuah cangmi um sihmanhsehlaw telephone atu i ka chim dingmi khi iphone iPad ca mu vai Andrew ca si le lo Andrew le iPhone a dannak cu iPhone a si lomi papo Samsung te zeimaw papo kha Andrew a si i a software le an hmanning a dan ca khan a tui ka langhter dingmi khi iPhone iPad ca khan a si lai i Video hi ka play lai keimah tu nih a chim in ka chim lai i atu te ka vun thlak mi kha si. I kan ṭhi ṭial kan duh a si cun form tampi ahcun ṭhi khi kan hmeh chih i kan vun hmeh ahkhin a rak chuak mi um. Amah ka khin ṭhi ngan mi khi ka vun hmeh chih ahkhan tikhin aa deh mi pahnih um i tikhin ka vun hman ahcun ṭhi khi aa deh mi khi langlam ah khikhi zeihmen software download lo in amah ti a ngah mi si nimah hlan ah ka rak thei ve lo Amazon i ka rak hman bel lo ca khan i zeitindah thi hen hman ceu hnga ti khan ka khur a rak har ngai cun hika hen iPad pakhat in thi khi ka hmeh chih lai thi ngan mi khin a chuak kho ti lo atu i aa deh mi bantuk kha sihmanhsehlaw thi fa mi khi ka hmeh ṭhan si ahcun Thifami kha a Hebru nih a ka khawl i ka vun tlai lai lo maw? Pa buru nih a ka khawl i zei si hnga kaa manh rih lo, in rit ko seh, kaa manh rih lo. I nga ka vun kei min nih ka vun kawl hnga ka comment ah vun ka tuah ta tuah. Comment ah vun tuah law A zapi thei in ka vun tlai lai ma. Nan ka komen lo ahcun ka tlai lai lo ka, ka live thlah lio si mu. An tu kha eh, buru nih vun ku khawl eh, Ah, nan ka komen lo cun ka tlai lai lo. Okay, si cun. Tarkett a kan kal hna lai, dang lei kan kal ṭhan ti hna lo. Okay si cun ṭhi kha tlai rih hlah ko, okay ka lawm. Tlai rih hlah ning ka ti ca khan zei da si hnga maw? Amak ee a ka call ṭhan i. Sira theihnak ah vun tlai ko tuah ning. Mah Kalay film hmu lo sila a thah cang. A thah cang im ko sah. Kalay thlah lio si a hmu lo sila. Okay siseh. Si cu nika hin kan vun zoh ṭhan hna lai maw? I makhakha bantukin ca kan ṭial i meh len ah khan thi a ngan le a fa kha a chuak lomi um ahcun zeitindah thi font kha nangmah te naa ser lai timi Android ah si lai lo maw iPhone iPad ca si lai i hmai si bik ah na form in na kal lai i setting timi setting ah khan na kal lai. Setting ah na kal lai general timi khi na thim lai. i iPhone cu kan thei dih ko. Sitting, sitting di in general. General an vun hme lai i general dih khin a nor lei kam kan vun tum lai keyboard timi na hmuh lai. Sitting, general, keyboard. Makhat keyboard khan vun hme lai i keyboard ah khin zoh u law ka khin zeihmen software zeihmen a dang a hlei tein ṭhehmim lo ṭhi cafang ṭhi fonh ṭialnak ca dingah. Sihmanhsehlaw sit uh, sitting in general in keyboard a ka kale ma khan keyboard zona khen zaida ka mu ti chun tech replacement ti mi te a khin ka kal lai tech replacement kha ka me lai tech replacement ke me a khan ya mi chu chu avun ko khol lamang ko ka vun tlai ta ko lai mo A thah hoi than. Rico san hu ka chawnh tala a buaithlak. E tech replacement te khan plus te khi a pong te khi na mu lai na vun hme lai ma khan a chunga pass la shortcut timim lai ma khi pass zona khen Makhiphest zawn ah khin thi cafang aa dehmi kha na copy lai na paste lai. Cucu thi cafang aa dehmi cu atu i ka live i comment ah khan ka rak ṭial te lai. Na ngaih lo a si ahcun. Ma kakhat thi kha na copy lai i thi cafang aa dehmi kha na copy lai i Okay, okay, ka lawm, ka lawm. Atu vi khat a khual than cun ka tlaih lai. Thi ca fang a de mi kha na pass lai. Thi ca fang a de mi kha na pass lai i okay, atu khi ka tuah ning khi thi ca fang ka a de mi kha ka kuat mi ma ka ka ka vun me chi a khan copy si. Me za pi ca se har na ka tuah mi si mu Kawpi ka vun meh i Makaka setting i pass zawn ah khan ka vun pass lai. Hika khin ka pass lai i thi a dehmi ka nei cang. A tang i sotka zawn ah khin thi a deh lomi normal a simi thi kha pahnih in ka ṭial piak lai. Cafang ngan a si caah khan save ka tuah lai. Mahka khan cun thi a dehmi cafang ngan ka nei cang tinak si. Cuticun okay ka vun tlaih cang lai maw? Hello. Kaan kem ni khual a aw kha. Hello. A aw ka thei lo kaan kem ni ka khual em maw? Avun ka khual tuk cah khan. Kah si ko seh, theihnak si ko cuh. A mui lang ka khual lai mui lang in amah mui hi lang seh law. A tlai lo hih. Ka khual lio. A tlai lomi hi voi, voi duh lai. Live chats kha duh lai. Live tuah lio chats khan tuah duh a si men lai. Okay, live chat hi a tlaih lo ca hin live chat kha try duh a si. Okay, a tlaih lo ca khan live chat duh kho men. Ka vun khawl rih lai tlaih lo cun live chat kha a thiam lo a si lai. Live ka tuah liomi mui lang i chat kha a duh a si lai. Live chat kha. Ma? A tlei lo cun live i chat kha duh hi si lai. Live chat in a lut kho lo si lai. Messenger in ka hi kuat lai maw? Ka khawl i tlai lo ee. Live chat na duh ahcun vun ka khawl ṭhan rih law, macicun computer in ka rak tlaih le ngah men lai maw? Okay, Hebrew live chat ni du cun rak ka call than lo mi cu cun computer an rak tlai lai live chat nga kho min. Ke ka khin ka kuat ko ke voice in live chat adu is kho min. Okay, bakhat mun kal tak ko si lo. Waya khan cun Yuyu khawl cu a duh rua lo hi. Yuyu tlaih cu duh rua lo. Live bak i tlaih kha duh rua. Okay, si ko seh. Zepo si seh law. E maka khan thi cafang ngan mi kha ka nei cang. Thi cafang aa deh mi a fa mi kha kan ka copy ṭhan lai. Aa khan ka, ka hmeh e, copy ka vun hmeh e. Sitting, general, keyboard in replay mena kan thak replay mena kan pass ka tua atang sot ka ta khan thi fa mi pini ka vun tir than lai eh che save ka tua chon save ka tua chun ma khan chun uh, iPhone iPad ta zeitik po thi cha phang kha phoi te ne tel kho chang la mi chu ko hoi pa ni aka chip mi si ke ma zong ka thiam ve lo ze po se ping ya po po chu sia te ma hoi le ma nu le pa ma ka khat khat in cho ni lak mi si khatekhan sharing kha a si i a ka chim tuk hoi pa cung zong a ka lawm tuk i zeitin dah hoi dang pawl i form in foiten thi hin tial han ka ti andrew ta khan cun keimah zong nih khan ka tial khawh mi se ka sar khawh computer zong a sina iphone caan a har tuk e i maka kha atu bantukin iphone ipad i o2 i a um lo mi pawl a si khan cun ka ti khan ṭhi fawn kha na sar ahcun tlamtling tein a ngah lai i makhakha atu i ka langhtermi video zong kha a dang tein ka facebook ah ka post ṭhan lai rak ka zoh te law iphone ipad ca ṭhi fonh ṭhi cafang ṭial ning a duhmi a herhmi ca a thei ve lomi hawi le ca keimah bantuk kei hi tuan te ka rak thei lo computer lawng lawng in keimah nih ka hmanmi software ṭhi kha ka hman khawh Hi cu ca cun thi hman ning kha atu cu ka khen kan vun hmeh chia cun a hman ning kha ka vun langhter cang mi si. Thi ka vui ni ka ṭen lai a ka khen thi a deh mi ka vun chuak cang la ka vun hman lai i ka vun hme ah khan amah belte ka zawn hin siphei kha pakhat a lak okay ka tlaih cang la computer in ka tlaih la maw. Okay. Kaya lai pei cu na lang kho fawn lo. Ka vun tlaih i na aw zong ka thei fawn lo, siaci. Hello? Hello? Na aw zong ka thei lo. Na mui zong lang lo zei deh si. Siaci? Ka ka computer lawng lo hi zeitin herhmi ma vun chim tuah live chat ma na duh? Zeitin na duhmi kha ka thei kho lo a. Live chat in na duh rua kei hi live ka thlah lio si cuh. Lap ka thlah lio cio khi na aw hi ka thei lo na cet kaa bunh le maw vun ka chawn ko law. Live chat kha aa na si thiam lo si cun zeitindah kan bawmh khawh ning si hnga? Vei lawng a ngah men le direct cun kan bawm kho lai lo live chat kha mu. Live chat timi ah khan rak met, meti messenger call khan cun ngah lai lo. Chawt na ka duh cun live chat ah khan rak hmet tuah. Messenger khan cun a ngah lai lo. Okay. Na aw ka theih la, okay. Live chat lo cun ngah lai lo. Hello, ka aw na thei ma? Ka aw na thei maw? Lifechat cu a ngah ṭung lo. Life in a lut kho lo cu hi zeitindah kan, zeitindah kan bawmh lai. Lifechat cu Lati chat dingah khan na lut kho lo a chungah zeitindik si. Vai ah khan Facebook kha ok na thah ṭhan hoi. Um cang seh, vai ah. Ka ka live ka live tu kha rak zoh law vai ah khan live lio ah khan Live chat timi um maw mah ah khan rak kal teh. Atu i messenger kha cu na duh ning kha rak si rua law live chat in na duh e. Live chat kha cu messenger ha aa lo lo messenger khan rak ka kawl hlah. Ka live chungah khan live chat khan rak tuah ti lo. Okay siseh law mati khan ika hen thifa mi na meh lai. Oh, thi a hman ning si sorry. A hman ning cu thi kha vui hnih na hmeh lai i mah khan na duh in na thim lai. Vui hnih nan vun hmeh khan thi nganmi okay mah dih hnuah cun thi fahmi ṭial na duh zongah thi kha a fahmi zawn na chiah lai vui hnih na vun hmeh khan thi fahmi chuak lai. Sorry khi cu vun ngah lo. Ṭhifa mi kha vuihnih na vun meh khan ṭhifa mi te lang ma ka kam hman ning si. Okay, ka lawm. Ma vial cu sisel aw atu hi kalap thlah zong he sau pah i ka ti khan a fiang men le ti ka ruah. Ṭhi a fa mi a ngan mi hman ning. Na fom ah. iPhone, iPad ah zeihmanh a tlamtlin lo na tuah khawh lo cu atu ka tuah ning khin rak tuah law thi cafang fiang tein na ṭial khawh lai i ka bia tlang ka kawm lai tuzan lei ka chimmi cu pakhatnak ah zeidah si ti cun pakhatnak ah cun Kawlram le US nithla kan hman ning a dang US cu a thla kha January February March timi kha hmai ah kan ṭil ani kha alai ah kan ṭil Kawlram ah cun ani kha hmai an ṭil alai an ṭil cu ruang ah cun a tampi na phot cemi kha luan cemi ba nge timi kha um ca khan ma ti kha zei ruang te cu kan umnak zong a khat lo kan theihnak zong a can lo a thiam sangmi tampi num bantukin thiam lomi thei lomi kanmah bantuk khan tampi ca khan kuvin chim duh a pahnihnak ah a ki lumta zong a zeiruang dah kan buai lamang te cun USA cun F foreign hei timi kan hman i foreign hei som thum leng long long khin sintigrade pakhat si cu ruang ahcun kawlram ahcun Celsius sintigrade an hman i US ahcun Celsius foreign hei kan hman ca khan aa dang ngai ngai kha ruangah khan a ki lum zongah khan kan i al tawnmi si cun a sau tanak zongah mizuar tanak zongah mizuar masinga long distance min la mah tahnak zongah khan US ahcun mail kan hman Malaysia ruang ahcun kilometer an hman cu ruang ahcun aa loi mi si cun a pathumnak i ka kalmi kha zei si ti cun kan ram dothlennak ha pehtlai in Google Translate nih a hmuh khawh lonak ding ahcun zeidah kan hman her ti cun Hihi kan thi sorry kan Google Translate mi nih copy in tuah khawh lonak ding ahcun A equal to four, E equal to one, zero equal to Au G equal to nine ma khakha hman khawh kha hau. Cun a donghnak bik i ka chimmi cu ti si ti cun ṭhi cafang ṭialning kha keimah bantuk a rak thiam ve lomi ca khan zeitindah hman ding si timi kha ka vun langhter duh kaa lawm. Hi zan le ka hmanh si le vei ah kan ram dothlennak he pehtlai in thil thar update ka rak tuah te lai. Thank you for watching. Ka kan i tong than ti hna lai. Mah vial.